Mela, nistennew sakemm jitlu dawk li rreġistra għal dan il-webinar. Bonġu Sinjuri, jina Mario Cassar u niltaqakom għal dan il-webinar ta' ġemma li ħajitratta Digital Finance u il-nis anzjani. Il-mistoqsija hija b'din l-iżviluppi fil-finanzi mod digitali u x'qed ikonna li l-anzjani jibqgħu lura f'dan ir-rigward. Niġbrilkom l-attenzjoni illi dan il-webinar qiegħed jiġi rrekordjat u tkunu tistgħu wkoll tarawh meta jiġi uploaded fuq il-website ta' Gemma. Miegħi llum għal dan webinar għandi lil Dr. Mary Vella, l-Commissioner for Older eh, Persons. Dr. Vella ġejja wkoll mill-qasam mediku, forsi ħafna jafuha fil-prassi tagħha bħala tabiba. Għanna lil Cynthia Formosa, Manager Flective Aging and Community Care. Is-Sur Victor Caraki, il-President tal-General Workers Union li se joffri l-perspettiva tiegħu għall-aspett tal-pensjonanti u l-Sur Carol Tabarretta, Secretary General tal-Malta Bankers Association. Se nibdew billi naraw naqra x'nifmu b'dan b'dan it-topic, xi fisser digital finance u hawnhekk hija pjuttost sempliċi, jiġifieri digital finance huwa il-provvediment ta' servizzi finanzjarji b'mod diġitali, jista' jkun bil-mobile, bil-laptop, eh, cards ukoll jaqgħu taħt dan is-settur u allura hawnhekk wieħed qiegħed jara fejn it-teknoloġija qed tiġi applikata biex servizzi finanzjarji ikunu ikunu fidejn il-konsumatur biex jinqeda b'mod b'mod aħjar. U naħseb illi ħafna minna wkoll missu ma' dawn is-servizzi, sew jekk għandna banking 24/7, sew jekk kollu ħafna għandhom il-cards, eċċetera, eċċetera. U hemm ovvjament ħafna u ħafna vantaġġi f'dan, jiġifieri tista' tgħid anki li ju kif se naraw iktar il-qudiem u il-World Bank jipromovu illi digital finance eh, jinfirex ehm, jinfirex sew eh, anki speċjalment f'ċerta pajjiżi fejn biex tiftaħ eh, bank account huwa diffiċli Però hemm aċċess kbir, hemm aċċess tajjeb għall-mobile telefoni allura u dawn is-servizzi jistgħu jsiru available lill-popolazzjoni b'mod effiċjenti u effettiv. U hawnhekk qegħdin naraw diversi vantaġġi ta' dan l-iżvilupp ħadnijom dawn il-vantaġġi minn min paper illi kienet kienet ippubblikata fil-Borza Istanbul Review. U ovvjament bla dubju aħna maħniex qegħdin ngħidu illi dan mhuwiex żvilupp tajjeb u dan mhuwiex żvilupp li għandu jiġi segwit il-punt tagħna hawnhekk se jkun b'dan l-iżvilupp. Dawk l-anzjani illi forsi m'għandhomx aċċess għal dan għal dawn is-servizzi qed jibqgħu lura. U bħalma hemm ovvjament il-vantaġġi hemm ukoll l-iżvantaġġi. Jiġifieri jekk inti m'għandekx mobile, jekk inti m'għandekx laptop, jekk inti m'għandekx internet connection, mela allura m'għandekx aċċess għal dawn is-servizzi. Ehm, jekk inti ehm, tisforza għal dak li jkun biex jimxi f'dan il-pass, jaf ma jkunx lest illi jadotta dawn il-prassi. Ehm, jekk inti għandek ukoll ċerta fees li trid tħallas biex ikollok aċċess għal dawn għal dawn il- il- is-servizzi għal dawn il-pjattaformi, ovvjament dan ħajkollu impatt fuq min ma tantx jista' eh, jagħmel dan kollu. Sa hawnhekk ħadna xi riċerka illi ehm, kien għamel il-Bank Ċentrali din ir-riċerka saret fit-2018 u wieħed jara hawnhekk il-payment channels by age group u li wieħed jista' jinnota eh, illi għal dawk li tal-età ta' iktar minn 55 sena mobile payments hawnhekk huma verament baxxi.

'l fuq minn 55 sena ma jużawx internet banking għal xi raġuni oħra. U dik ir-raġuni tista' tkun diversa għax kif rajna forsi m'għandhomx internet, forsi jibżgħu minnha, forsi mhumiex komdi mat-teknoloġija. Hemm ħafna u ħafna raġunijiet. Min-naħa l-oħra, Cheque book jintuża minn 60 fil-mija, debit card tintuża minn 80 fil-mija u credit card ftit inqas minn 55 fil-mija. Direct debit imbagħad jinżel għal xi 30 fil-mija. Jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw biċ-ċar illi dawk li għandhom iktar minn 55 sena huma biex ngħidlek jużaw dawn il-digital il-digital financial services l-iktar biex ngħidlek reċenti mod inqas frekwenti. U hawnhekk irrid nagħmel ukoll parentesi għax hawnhekk għandna age group 55 plus illi huwa wiesa' ħafna. Barra ġeneralment meta nibdew nitkellmu fuq uh, older persons nibdew minn 65 plus. Barra meta jiġu fuq digital finances anki anki jagħmlu distinzjoni jaqsmu eh, dak il-population segment fetajiet ikbar, jiġifieri pereżempju minn 85 plus jew minn 75 plus. Il-għala. Għax it-teknoloġija tant qed tavvanza b'mod maġġel illi anki jien illi l-lum għandi 60 sena, ċert affarijiet illi drajt bihom ili 20-25 sena naħdem fuq l-internet u dana kollu, xorta waħda eh, eh, insibom li huma diffiċli biex tikkonċepix. per eżempju, cryptocurrencies, jina għandi naqra ta' diffikultà biex nifhem eżattament il-cryptocurrency kif inhi. Aħseb u ara jekk xi ħadd jipprova jiġbidni biex ninvesti fil-cryptocurrencies. U dan huwa xi ħaġa li rridu naħseb jiena nżommu f'moħħna. Illi meta aħna nitkellmu fuq ehm, nies ta', ta eta matura, anki f'dik il-kategorija hemm segments u segments, segments li huma iktar effettwati minn min oħrajn. Hawnhekk eh, qegħdin inħarsu lejn lejn tejbil oħra usage of payment instruments. channel by age group. Jiġifieri jekk narħarsu lejn il-cash hawnhekk, dawk li għandhom iktar minn 55 sena, għandek 75% għadhom jużaw il-cash. Dan huwa għal perjodu jiġifieri għal qoddim, jiġifieri qegħdin ngħixuh bħalissa. Ir-riċerka kienet saret fil-2018 u dawn kienu qegħdin jaraw l-intenzjoni ta' x'ħajużaw in-nies biex biex iħallsu għal ħames snin li ġejjin. U 75% ta' dawk illi illi għandhom il-fuq minn 55 sena semmew il-cash. Il-għala qed namlu eh, qed niġbed din din namel din l-enfasi u niġbed din l-attenzjoni. Minħabba l-fatt li ċerta soċjetajiet ħanajtek, nieħdu Sweden, eh, kien hemm move qawwija biex jeliminaw il-cash. U dawn waslu biex il-cash L-użu tal-cash naqas ħafna. Cash in circulation naqas ħafna. Però li qed jiġri issa hu illi qed ikun hemm biex ngħid hekk pushback speċjalment minn dawk illi għandhom età avvanzata għax qegħdin isibu illi ma jistgħux ikampaw. Qed isibu diffikultà biex ikampaw. Din il-grafika hawnhekk min-naħa l-oħra turi wkoll ir-riżultat. Dawn huma households u daw bdew jaraw ir-raġunijiet għala n-nies jixtiequ jadottaw cashless system, jiġifieri sistema mingħajr flus cash. U li huwa importanti li wieħed jara f'dan il-kuntest huwa illi nofs dawk li rrispondu rappreżentanti tal-popolazzjoni qalu li ma jikkonsidrawx jagħmlu eh, making use of a cashless payment system. Ġifieri nofs il-popolazzjoni qed tgħid laqqas biss jikkonsidraw jagħmlu użu minn cashless system. U din, din m'għandix taqsam issa mal-anzjani, eh, din hija is-sample sieħ, rappreżentant tal-popolazzjoni sieħ. Is-sena l-oħra l-Kommissjoni wkoll ippubblikat dan rapport b'rakkomandazzjonijiet eh, li qed tagħmel il-digital finance bħala xi ħaġa imperattiva li qed tara l ħajkollha benefiċċji kbar għall-ekonomija. li qed intaraw hemmhekk hija quote diretta minn dan il-ktieb. Jiġifieri dawn x'qed jgħidu? Qed jgħidu li the commission is ready to help fund financial literacy programs focusing on digitalization to be implemented by member states. Jiġifieri din l-istrateġija kollha min-naħa tal-Unjoni Ewropea dak kull mumma qegħdin jgħidu biex kif se jbigħuha din lin-nies biex tiġi adottata biex in-nies ikunu jistgħu jagħmlu użu huwa through setting up financial literacy programs immexxija mill-pajjiżi infushom. Però m'hemm l-ebda għalmenu jien ma stajt insib l-ebda referenza jew indikazzjoni għal kif gruppi vulnerabbli eh, bħall-elderly, bħal nies li għandhom ċertat, ħaj jiġu mill-qwa. Kif dawn se ħajibqa jkollhom aċċess, eh, ħajibqa jkollhom aċċess għal għal-finanzi, għall-informazzjoni dwar il-finanzi. Eh? Nasib ħafna li għandhom ċertità u kellhom meta meta meta feftu l-kont il-bank kellhom is-savings book. Illum dak osfor. Jekk m'għandekx it-24/7 l-internet banking huwa diffiċli biex issib tkun taf il-movimenti fil-cash tiegħek, kemm ġejt iċċarġajt bank fees, x'daħallek fil-bank, x'ħareġ mill-credit cards. Diffiċli għalina, aħseb u ara għal xi ħadd illi ma huwa mdorri, ilu mdorri hekk. Allura l-mistoqsija hi tajjeb ovvjament illi jkun hemm financial literacy programmes biex inti dawn is-servizzi kulħadd ikun jaf kif jużhom etc. etc. Imma dawk illi qegħdin f'sitwazzjoni fejn dan kompletament għalien għalih. X'ħa nagħmlu għalihom? il-banek kif se jilħqu 'l dawn il-klijenti li kienu leali għal dan iż-żmien kollu biex ikomplu jkollhom is-serħan tal-moħħ dwar it-tfaddil tagħhom f'età fejn nibdew inħossuna iktar vulnerabbli. U allura eh, nibda b'dan b'dan dan din il-mistoqsija. Qegħdin nagħtu każ ta' jekk humiex qegħdin jingħataw il-priorità li għandhom jingħataw l-anzjani biex ikomplu jgawdu s-serenità li jafu li għandhom aċċess għall-flus b'ċerta faċilità, b'ċerta faċilità. Qegħdin niżviluppaw dawn is-servizzi b'kunċett ta' universal design, jiġifieri illi jkunu ddisinjati b'tali mod li kulħadd ikollu aċċess għalihom irrispettivament tal-kapaċità tagħhom, għax hawnhekk vera llum qegħdin niffukaw fuq l-elderly, però hemm gruppi oħra vulnerabbli illi wkoll ikollhom ċerta diffikultajiet. U forsi qed nuża naqra kelma jibsa hawnhekk meta qiegħed nistaqsi din forma ta' diskriminazzjoni. Però nżommu f'moħħna illi l-età hija waħda mill-karatteristiċi li tista' tikkrea diskriminazzjoni. U diskriminazzjoni mhux għax wieħed irid jiddiskrimina. Illi imma minħabba illi ma jagħtix ma jeħux konoxxenza tal-bżonnijiet speċifiċi ta' dan il-grupp u gruppi bħalu jispiċċaw ma jkollhomx l-istess aċċess bħal ħaddieħor. U fuq dan l-ispunt eh, indur fuq fuqek Mary u nistaqsik. Id-drittijiet għal persuni ta' ta' età matura. Taħseb illi qegħdin jiġu eh, protetti dan l-iżvilupp f'dan f'din il-ġirja biex insiru iktar effiċjenti, iktar effettivi, nagħmlu profitti iktar. Qed inħalluhom lura lill-anzjani. Eh, nixtieq ngħid li għada l-ewwel Ottubru hija l-International Day of Older Persons. U kombinazzjoni għada din l-International Day of Older Persons ġiet stabilita fil-United Nations General Assembly ta' Deċembru ta' 1990. U kombinazzjoni, it-tema mażula għal din is-sena kienet biex jikkommemoraw din il-ġurnata kienet Digital Equity for All Ages. Lan huwa biex eh, inħolqu iżjed awareness fuq l-importanza tal-inklużjoni digitali għal kulħadd li żjed għal persuni akbar fl-età, tieħu in konsiderazzjoni imma l-istat tal-persuna u l-potenzjal ta' kull persuna. Barra minn hekk hija ġurnata li fija rridu noħolqu iżjed għarfien fuq il-problemi li jiltaqgħu magħhom l-anzjani u eh, il-challenges li kollom. Veru li il-digitalization kibret ħafna u qed tavvanza passi maġla ħafna li anki nies li kultant għandhom għarfien diġitali jsibuha diffiċli biex ilaħqu magħhom. Issa rigward ehm, diskriminazzjoni, meta persuna akbar fl-età ehm, ikolla aċċess għal eh, finanz, eh, namlu persuna għanda l-ewwel net importanti li kollom skont il-bank. Meta persuna għandha aċċess għal kont il-bank tista' tagħmel las, tista' tiġibed u bekk tippjana il-finanzi tagħha kif se tużhom għal pagamenti li kollha bżonn. Però meta inti m'għandekx jekk aħna ħanneħħu il- il-sistema, il-metodu li jkun hemm din il-face to face eh, Interaction. Interaction mal-banek. Jekk il-banek ħajdi jaqilbu kollox bis-sistema digitali. Persuni akbar fleta. Kif ħajkomplu li ma għandhomx għarfin digital m'għandhomx digital literacy, kif ħajkomplu? Għanna anzjani li jafu ftit, pero mux kullħat, għaw minna qasbis għandu laptop, għaw minna qasbis għandu tablet jew smartphone, u għatma uża il-sistema ta' teknoloġija. Għandna oħrajn li forsi jekk jgħinuhom ħajużaw it-teknoloġija, però għandna anzjani li s-sistema tat-teknoloġija ma użawha qatt u għal dawn huwa diffiċli jekk inti ħataq tagħhom kompletament barra billi tgħidilhom illi bil-fors iridu nużaw is-sistema diġitali. Hawn nies illi biex jużaw il-banek jew biex ikunu jafu x'għandhom il-bank jew biex jagħmlu xi transazzjoni jgħinu lil jgħidu lil xi ħadd minn tal-familja jew kultant anke ħbieb biex jgħinuhom biex jussaw is-sistema diġitali. Però din met inti ħa tagħti informazzjoni dwar il-bank account tiegħek u dal-affarijiet, hemm Jekk forsi jiena nafda lil uliedi u ngħid jiena m'iniex kapaċi nagħmilha jien u nafda lil uliedi, mhux is-sistema mhix tajba għal kulħadd għax hawn min nies illi m'għandhomx dak il- they do not have ma, it's not appropriate for everybody għax hawn tista' toħloq lok għal iżjed abbuż. Abbuż finanzjarju minn nies li suppost qegħdin jieħdu ħsiebhom. U din nafu li hija realtà, realtà li tiġri fejn rajna nies jiġibdu ammonti fejn kellna nies jiġibdu ammonti sostanzjali ripetutament ta' flus um, forging um, anki il-signature. Uh, iġifiri rridu noqogħdu attenti, rridu aħna, aħna noħolqu iżjed awareness fuq dan l-affarijiet, imma l-anzjan li xipruħu f'din is-sitwazzjoni fejn għandu ma għandu l-ħadd min jgħinu. Eh, lejn min ħajdu jekk mhux lejn il-bank. Il-bank għandu jkun, jien naħseb ma għandux ikun hemm diskriminazzjoni, għandu jkun hemm rridu nejdu nejnu lill-anzjani u dawk in-nies kollha vulnerabbli li ma jistgħux jagħmlu użu mill-mezzi diġitali u meta qegħdin ngħidu ehm, nies vulnerabbli mhux bilfors ikunu anzjani, għax għandna anzjani li huma digitally literate, imma hemm anzjani oħrajn u kultant anke mhux anzjani li minħabba kultant problemi ta' saħħa, visual impairments u anki eh, ehm, kultant anki cognitive impairments li mhux bilfors tiġri f'pazjenti f'nies akbar fl-età illi jsibuha diffiċli jew ma jkunx jistgħu jagħmlu użu mill-laptop, mill-smartphone, whatever, għax l-affarijiet jarawhom żgħar ma jkunux jistgħu jarawhom. Jiġifieri mhux bil-forsa għax ma tkunx digital literate, ma tkunx tista' tuża dan il-sistema, jista' jkun minħabba problemi oħrajn, problemi fiżiċi u problemi kultant anki mentali. Jiġifieri irridu naħsbu f'kulħadd u m'għandniex niddiskriminaw kontra ħadd. Il-banek, l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom ikunu Considerate għandhom jaraw illi din il-problema tal-anzjani u tan-nies li mhumiex kapaċi jikkontrollaw ehm, il-finanzi tagħhom mezzi diġitali għandhom jaraw illi jtuhom l-għajnuna kollha possibbli waħda lil banek u face-to-face transactions jibqaw għaddejjin, jibqgħu miftuħin, jibqgħu jkun hemm aċċess għall-anzjani. U jgħinuhom anki fejn ikun hemm problemi fejn ma jkunx jistgħu jaċċessaw. Nafu li l-anzjani akbar fleta kemm toħloq ansjeta, met inti mintix kapaċi tamministra l-finanzi tiegħek u anki l-fatt li inti kapaċi tamministra l-finanzi tiegħek u ma jkollok bżonn ħadd, ħatejn l-anzjani jibru iżjed b'awtonomija u indipendenza u anki dinjità. Ekku, ekku. Grazzi Mary. Viktor, dan, dan li qed issemmi Mary forsi minn perspettiva eh, konsept konċettwali biex ngħid hekk. Membri fil-sezzjoni pensjonanti tagħkom x'tip ta' problemi jirreferulkom f'dan ir-rigward? Ara, rridu ntilqu mill-kunċa, mill-sejn Ingliża, li jgħidlek you can take your horse to water, but you can't force him to drink. U minn hemm din itillu, sfortunatament għandna ċertu banek li jisu qablu din il-ġisima u għedin b'xi mod jew ieħor iġalu l-klijenti anzjani tagħhom jusaw it-teknoloġija. Meta t-teknoloġija għadha ma qabditx eh, jew żviluppat Tali proċess illi qiegħda user fl-hemm, illi issa jien nifhem illi l-banek għandhom problema fejn tidħol security and user friendliness, jridu jżommu bilanċ. Però irridu nammettu t-teknoloġija għadha ma timmimikjax biex ngħidu il-proċess illi klient anzjan mar qudiem kaxxir, mar qudiem teller,

kontradizzjoni bejn il-high use ifoxx cash u jidher ċar li cash is here to stay u transazzjoni u percentax qoli ta' min juża debit u credit card. U kif qalet Mary Vella ta' qabli, l-ispieker ta' qabli. Hemm kontradizzjoni għax jidher ċar illi ċertu anzjani, u qed titkellmu anzjani eh, avvanzati fl-età. Xaħtax daw u għandek każijiet anka ġew riportati l-qorti illi jew għafdaw xi ħadd tal-familja bil-pin number ta' debit card tagħhom u ta' credit card tagħhom. Jew saħan sitta xi tħerer. U ovvjament qed isiru l-abbużi u daw ġew irrapportati fil-medja għax meta għandek anzjan ta' 85 sena tista' mhux ittieħ literature u tipprova tedukah, imma jekk dawn m'hemmx dik l-aptitude, dik il-ħerqa, anzjan ta' 85 sena biex juża t-teknoloġija, eh, kif għatta qabel, you can take a horse to water, but you can't force it to drink. U xed jirrikorru, għet jirrikorru, probabilment, biex jew xaħat tal-familja, jew xaħat saħan sitra stranġier xi kere bi l-pin number tagħhom. U dak il-periklu li l-frisk of fraud qed jikber. U dan huwa fatt. Ġifieri, issa u x'miżuri oħra jieħdu l-branches, il-banek biex iġalu il-klient anzjan juża il-teknoloġija. Rajna, per eżempju, ċertu banek is-servizzi ta' telerna ta' sibt ma jkunx hemm. Rajna banek illi saħansitra naqsu l-branches. Issa nista' never illi mhux bil-fors huwa feasible illi ċertu branch tħallih miftuħ, imma lanqas daħħal il-mobile kiosks, mobile eh, eh, dana units illi jista' jmorru f'ċertu postijiet, all right, forsi jagħmlu sa tgħid tlieta, all right, u mbagħad imorru f'post ieħor għax forsi mhux mhumiex cost effective li jkollok branch miftuħ hemmhekk Monday to Friday jew Monday to Sunday. Ġifieri daw il-measures restrittivi minn banda l-oħra qed insemmi li għal bank illi l-anzjani meta jiġu qudiem il-bank sal-ewwel sija jqabżuhom il-kju. U hekk għandu jkun għax li kollok anzjan sa tgħid li ta' kju. mhuwiex naħseb mod kif titra daw il-klijenti anzjani. Iġbiri, xed tipprova ngħid hawnhekk. Sakemm it-teknoloġija ma tiżviluppax biżejjed illi tkun user friendly għall-anzjani ma nix nagħmlu dan miżuri ristrettivi. All right, biex il-klient kważi kważi ngħidulu itlaq minn magħna ħin u mhux sib bank ieħor. Għax ċertu banek jisu din l-approċ qed jieħdu, hemm min jgħid li dat jomur għall-80-20 rule, li ġifieri li 80% of my profits come from 20% of my customers. U naf ma ta' 20% mhumiex l-anzjani. Mela allura fl-opinjoni tiegħi il-konklużjoni għandha tkun illi sakemm it-teknoloġija permezz tal-AI ma tiżviluppax biżejjed

Allura, ġifieri l-konklużjoni tiegħi qabel it-teknoloġija tavvanza b'tali mod li jkunu vera user friendly u secure, ma nix inġallu klienti anzjani tagħna bil-fors jew jitilqu mill-bank u jsibu bank ieħor, u rajt jew saħan sitra bir-riskju li jagħtu ċertu personal information tagħhom lil terzi persuni bir-risk illi jkun hemm frodi. Thank you. Thank you, Victor. Dawn il-problemi ilna nisimgħu nisimgħu bihom fil-mezzi tax-xahar trir anki jgħidulna personali forsi missejnihom bidejna personali. Naħseb jiena ikun kun korrett li ngħid Cynthia li il-policy ġenerali tidher li hi fejn aħna lill-anzjani kemm jista' jkun inżommuhom fil-komunità, li jibqgħu jgħixu b'mod sħiħ kemm jista' jkun indipendenti. Dan l-aspett, jiġifieri ta' li qishom qegħdin jitilfu l-awtonomija tagħhom biex jimmaniġġjaw flushom kif qegħdin nisimgħu. kemm kem tħossuh meta intkom toħorġu taħdmu mal-anzjani fil-komunità? X'tip ta' x'tip ta' osservazzjonijiet eh, isiru, x'tip ta' eh, diffikultajiet jgħidulkom? Inti kif qalu ta' qabli hemm ħafna persuni anzjani, però mhux biss li ma jużawx it-teknoloġija, ġifieri biss biss għandek 50% ta' dawk li huma bi 65 sena sa 74 sena li qatt ma użaw it-teknoloġija, qatt ma użaw l-internet. Issa ħafna mir-raġuni anka li daw l-anzjani ma jużawiex hija minn biża, biża mhm. sempliċement li tuża l-internet. Aħseb u wara meta jiġi għas-servizz ta' ehm, transazzjonijiet finanzjarji. Ġifieri għax inti għandek aktar biża li ħatamel xi ħaġa ħażina li ħatitlef xi flus, forsi ħaċaqlaq. Ġifieri hemm inqas ċans li daw il-persuni ħajużaw ehm, it-teknoloġija biex jagħmlu daw il-financial management tagħhom. Eh, naħseb Victor u Mary tnejn li huma qajmu punt importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ir-riskju ta' abbuż. Jekk jiena m'iniex kapaċi nużah jiena, u qed tissemmew eħe li branċi salqu ma lek jien għandi diffikultà ta' mobilità. Kif ħammur il-bank jekk il-bank eh, tal-lokalità tiegħi jagħlaq? Kif ħa nagħmel ċertu affarijiet jekk hemm kju ma jispiċċax u ma nistax indun fuq saqajja nistenna f'dak il-kju? u jidħlu allura riskju li mela jiena ħajkolli niddependi minn ħaddieħor biex forsi jgħini ħanżidu r-riskju ta' abbuż għax nafu li ħafna mill-abbużi anka finanzjarji sfortunatament isir minn persuni li l-persuna tafda ħafna drabi anka familjari, ehm, u ħannaqsu l-indipendenza tal-persuna fl-aspett finanzjarju. Issa, eħe, kif qed tajjeb inti, Mario, aħna dejjem nisħu kemm importanti li l-persuna niffaċilitawha biex eh, tkun indipendenti fil-komunità u eh, tkun tista' tagħmel dak kollu li għandha bżonn, però l-aspett finanzjarju fil-ħajja indipendenti huwa importanti ħafna x'hekk inti ehm, ma tafx ma tafx kemm għandek dħul, ma tafx kemm fadallek flus, ma tafx ma tistax tagħmel ċertu tħallas ċertu kontijiet online, pereżempju, hemmhekk ħajidħlu diffikultajiet ehm, biex il-persuna tkompli tkampa fid-dar tagħha u anke ħafna anzjetajiet. Għax nafu li daw ċertu persuni li diġà jkollhom diversi diffikultajiet ehm, f'ħajjithom, diġà jkollhom ammont ta' anzjetà fuq diversi affarijiet, aħseb warek ħanżidulhom daw l-issues eh, fuq l-aspett finanzjarju. naħseb xi ħaġa li hija importanti ħafna li eħe, Victor pereżempju semmija li jkun hemm iktar eh, l-użu tal-internet ikun iżjed user friendly. U forsi naħseb mill-bank nistgħu nagħmlu naqra iktar effort biex anke l-customer service jekk dak li jkun ċempel jista' jkun daqsxejn iktar user friendly mal-persuni li jista' jigwidhom aħjar. Ehm, mhm. Naf li jidħlu ħafna issues ta' sigurtà. Ġifieri ovvjament mhux wieħed bl-eċċezzjoni tal-ieħor. Imma li li daw l-anzjani ma nistawx naqtawhom barra sempliċament għax mhumiex kapaċi jużaw l-internet. Speċjalment għax ovvjament l-użu tal-internet jonqos iktar mal-persuna tikber fl-età. Ġifri għandek il-persuni li huma l-fuq minn 80 sena għalħat kemm ħad tkun iktar diffiċli. Ġifiri, ehm, naħseb dawk huma issues li kollha niltaqgħu magħhom fil-komunità. Eħe, u dan il-punt għalek eh, qabel għamilt ehm, dik il biex najtek eh, l-spiega dwar dwar l-istatistika li prezentajna u l-age brackets għax ehm, minn 55 il-fuq hemm gap kbira ta' xista jkun il-knowledge. Kif qed tajt sewa inti iktar ma ehm, iktar ma bniedem jikber fl-età, iktar m'għandu età, iktar kellu exposure għal dit-tip ta' teknoloġija allura issa qiegħed jiġi jiġi f'din is-sitwazzjoni fejn ma ma jkunx jista' jaċċessa dawn is-servizzi. Carol, Il-banek, ovvjament s'issa tkellimna u għadna x'inhuma l-problemi li qegħdin niffaċċjaw, però rajna wkoll li ċerta passi ħadu l-banek. X'qed jagħmlu l-banek f'dan ir-rigward? Jirrikonoxxu l-banek in ġenerali li din hija issue soċjali? Hemm motivazzjoni biex tiġi indirizzata din il-problema, illi wkoll taf toħloq peace minħabba l-possibilità ta' abbuż. Grazzi Mario. L-ewwel grazzi tal-istidintni għal nipparteċipa f'dan il-webinar. għannom ovvjament tal-membri tagħna. Ara, jiena dan diskors ovvjament inna nisimgħu u hemm raġunijiet partikolari u raġunijiet partikolari sfortunatament jagħmlu s-sitwazzjoni dejjem iżjed kumplessa. Il-bniedem, kulħadd minna, jipprova jissimplifika l-affarijiet u kultant, tajjeb jew ħażin, nipprovaw nissimplifikaw l-affarijiet billi niffokaw fuq sors wieħed tal-problema. U allura il-problema tiġi jew bajda jew sewda, mentri kif jaf kulħadd il-ħajja hija sfumatura ta' bejn l-abjad u l-iswed. Aħna bħala s-settur bankarju qatt ma ppretendejna li konna perfetti. U anki jekk inkunu perfetti, dejjem se jkollok 'il xi ħadd illi se jgerger u bir-raġun. illi qed jitħalla barra. Però jiena kemm ili fl-assoċjazzjoni u qabel, jiġifieri dan ix-xogħol ma bediex meta ġġoinjajt jien l-assoċjazzjoni, beda ferm qabel, konoxxenza ta' din il-ħaġa kien hemm. Però wieħed irid japprezza wkoll li bħalissa forsi ċertu feedback negattiv li nirċievu, ċertu ħa nsejħulu mijun, gergir, li kultant huwa ġustifikat ħa nagħmluha ċara. Huwa frott ta' dak li qed ngħidu bħalissa jiena bħala perfect storm f'Malta u mhux Malta biss. Inqala' kollox, inqala' l-oversight regolatorju intensifikat minħabba l-kriżi finanzjarja. Inqala' il-COVID-19, inqalgħu issues ovvjament li jirriflettu u li sfortunatament spiċċajna bħala pajjiż bħala grey listed. Hemm aspetti ta' kompetizzjoni, cutthroat competition, mhux biss internament għax minħabba kif jaf kulħadd, ir-rati tal-interess naqsu ħafna, diffiċli kultant biex ikollok prodotti li jattiraw iżjed id-depożitanti. Fl-istess ħin, on the asset side, meta l-banek jiġu biex jisilfu, minħabba Covid u fatturi oħrajn ukoll kultant problematika. Jiġifieri, bħalissa qegħdin f'dan il-perfect storm. Issa, però, però minħabba ċertu aspetti xorta il-membri by and large, u hawnhekk irrid ngħidu by and large, il-kelliema ta' qabel aċċennaw għaliha, ovvjament il-banek mhumiex eteroġenji, anki f'settur żgħir bħal tagħna fejn għandek bażikament sitt banek dawk li ngħidulhom high street banks, dawk li aħna nibbankjaw li għandhom il-branch network etc. Għandna sitta minnhom dawn fil-kuntest lokali. Dawn it-tip, dawn il-banek, għalkemm huma sitta u huma ffokati fuq is-settur lokali, Issib ħafna eteroġenità, m'hemmx wieħed bħall-ieħor meta tara fid-dettalji, anki fl-operat tagħhom, anki kif jaffeċċaw il-klijenti tagħhom, il-customer care tagħhom. Ovvjament dawn huma eteroġenji għax huma kumpanniji separati. They are companies and they are there, l-iskop tagħhom At the end of the day, bħal kull kumpanija privata oħra li qed topera fis-settur, fil-business, biex tagħmel profitt għax-shareholders. Però jiena nħobb ngħidha din tajjeb jew ħażin, il-banek mhumiex organizzazzjonijiet soċjali, però serrħu moħħkom li għandhom kuxjenza soċjali, għalkemm forsi bniedem ikun daqsxejn xettiku fuqha din il-ħaġa, però rest assured U uħud minnhom, u semmiet minn għalija minn Sur Carracchi, hemm membri li forsi huma daqsxejn iżjed viċin ma' dak il-cohort li qed nitkellmu fuqu llum, anzjani u anki nies vulnerabbli. Jiġifieri, u ipprovaw jagħmlu, għalkemm ma nistgħux inżommu Sfortunatament il-pass tal-progress. Aħna nixtiequ bħala umani li nżommu l-pass tal-progress. Nixtiequ ħajja nostalġika kif konna sempliċi kif konna ngħixu. Però fl-istess ħin irridu kull kull creature comfort illi għandna llum. Fl-istess ħin irridu inqas stress. Però tajjeb illi illi illi aħna ikollna l-opportunitajiet illi naħdmu kulħadd kif jixtieq u jaqla' l-flus kif huwa dovut. Aħna min-naħa tagħna mal-membri Bdejna proċess li anki nisimgħu daqsxejn viva voce. Xi wħud mill-banek tagħna għamluha diġà, ittargitjaw ċertu assoċjazzjonijiet. Aħna nagħtu każ fil-bidu, f'nofs is-sajf li għadda, iltqajna mal-assoċjazzjoni tal-pensjonanti. Kellna Meeting interessanti ħafna għax ovvjament smajna viva voce ċertu issues illi l-anzjani iddejjaqu. U naf fiċ-ċert illi ċertu membri ħadu ċertu azzjonijiet biex jipprovaw, fil-kuntest ta' dak li qed ngħidu llum, li inti trid tibqa' tiżviluppa, li trid tibqa' tadotta t-teknoloġiji. Għaliex? Għax qed tiġi sforzat mis-suq. Din mhux xi ħaġa li kappriċċożament xi bank jista' jgħid ħa mmur għal sitwazzjoni arkaika u mmur lura għal kif kont 30 sena ilu. Però l-argument hawnhekk, Carol, huwa ippermettili huwa naqra differenti. Hawnhekk ħadd mhu qiegħed jgħid li l-iżvilupp għandu jiġi mwaqqaf u mmorru lura għas-sittinijiet. Hawnhekk li qegħdin ngħidu huwa l-iżvilupp irid isir u kif qed tgħid sew inti, li l-pressures tas-suq huma li huma, irridu nkomplu niżviluppaw is-servizzi tagħna kif jirrikjedi s-suq, però fl-istess ħin waqt li aħna qegħdin niddiżinjaw dawn is-servizzi qegħdin naħsbu f'min ma jistax jużhom bl-istess mod tal-popolazzjoni l-oħra, jiġifieri ħmistax fil-mija tal-popolazzjoni li għandha diffikultà ħa nħalluha barra, jekk bank għandu pressjoni fuq il-profitti tiegħu u jrid jagħlaq il-branches, x'ħoloq biex jkompli jservi lil dawn il-pensjonanti illi kienu leali miegħu għal tletin, erbgħin sena? X'inhuma s-sistemi illi illi jinħolqu meta saru dawn il-passi? Meta aħna qegħdin nitkellmu fuq servizzi diġitali, qegħdin naħsbu allura li nikkrejaw sistemi parallel biex dawk li ma jistgħux jużaw dawn is-sistemi jkomplu jistgħu jkollhom l-istess aċċess? U jiena din il-problema, din il-problema, all right, nixtieq illi nitfgħu d-dell fuqha għax anki b'dak li ħareġ il-Kummissjoni Ewropea u għalhekk daħħaltha f'dik il-preżentazzjoni qasira tal-bidu, jidher illi kulma aħna se niffokaw huwa fuq digital literacy programmes b'mod ġenerali u mhux kif aħna, kif jiġifieri kif se nużaw dil-app, kif se nużaw l-internet banking, kif se nużaw kwalunkwe servizz li forsi jiġi żviluppat matul iż-żminijiet li ġejjin, li għandhom jiġu żviluppati ta'. Imma 'il dawk li huma vulnerabbli u ma jistgħux jużawhom dawn, x'ħa nagħmlu għalihom? Jina, sur kassar kif permettili, naf li m'intux tarawni, nispra li tisimgħuni. Jina naħseb waħda punt importanti illi illi forsi mhux qedaw eh, rappreżentant għamlu fid-diskussjoni hija r-regolatur. Għax appuntu kif tajt int sur kasa, regolatur għandu jgħana li l-klijenti kollha ta' dak il-bank qegħdin jinqdow, mhux mhux imur hawnhekk hawn isru gabaretta vera tippreżenta l-banek. Imma regolatur x'inhu jagħmel biex jiżgura illi l-klijenti kollha, speċjalment il-klijenti anzjani, eh, qegħdin jinqdow mill-bank, dak li l-klijenti li jilhom leja li leja l-bank 30-40 sena. Ġifieri u ma jdanx jidher illi il-regolatur qed jagħmel il-parti tiegħu ħanajlek. Jista' jkun ukoll għax il-policy li hemm, però ma naħsibx illi hija sempliċi daqshekk, illi forsi hemm preferenza lejn ehm, self-regulation. U jiena wkoll eh, favur li jkun hemm self-regulation, imma sfortunatament meta niġu għal pressjoni tal-profitti u kulħadd għandu din il-pressjoni. Mela allura issa thinking outside the box, how are we going to kif ħahna ħajr nexxilna noħolqu mod channel għal dawn li huma vulnerabbli. Dak jiena naħseb illi. Il-punt tara, l-ewwel nett eh, Sur Karaċi semma punt u naħseb punt importanti. Għalkemm jiena ovvjament ma nistax nitkellem għar-regolatur, naf li r-regolatur għandu funzjoni mbarra dak li jissejjaħ prudential supervision, jiġifieri qed jara li s-sodezza tal-bank tal-banek u l-istituzzjonijiet l-oħra finanzjarji for that matter jibqgħu sodi biex il-flus tad-depożitanti ma jkunux iperikolati. ta' kan jissejjaħ bħala prudential supervision. Għandu wkoll funzjoni li jissejjaħ conduct supervision, jiġifieri inti meta qed tagħmel it-tranżazzjonijiet mal-klijenti tiegħek, qed tagħmilhom kif suppost, qed tagħmilhom fl-interess tagħhom, qed tagħmilhom b'mod inklużiv, jiġifieri hemmhekk ukoll, u jiena nista' ngħid għax il-membri tagħna ovvjament jitkellmu illi kull tant żmien ikollhom visit u on-site inspection minn supervisors tal-MFSA li huma speċjalizzati in contact supervision u jkun hemm ukoll ċertu obbligazzjonijiet u ċertu requirements li l-MFA se tagħmel fuq l-istituzzjonijiet li meta jkunu jinsabu li jkun hemm xi shortcomings f'dak li jagħmlu. Aħna min-naħa tagħna wieħed jista' jipproponi ħafna affarijiet, Mario. Inti semmejt sistemi paralleli. Is-sistemi jiswew il-flus però. Mhux li taqbad u tagħmel l-affarijiet, you just plug in and play. Trid tara l-client base tiegħek, trid tara dik li se trendilek u trid tara wkoll għada bit għada kif trid tinbidel u trid. Jiġifieri Carol, inti li qiegħed l-argument tiegħek hu li jekk inti m'għandek, jekk inti, niġu lura għal dak li qal Victor, eh, it-2080 rule. Mela jekk dawn it-20, 15% tal-popolazzjoni mhumiex irendulek profitt, mela allura nħallihom barra. Dak huwa l-argument jekk aħna allura ħanħarsu lejha b'dan il-mod, għax inti tkellimt dwar il-kuxjenza soċjali tal-banek u nemmen illi jagħmlu ħafna ġid il-banek fl-aspett soċjali, però x'inhuma x'inhuma speċifikament l-azzjonijiet li ttieħdu versu l-anzjani f'dan ir-rigward. Pereżempju, ingħalqu l-banek. Xi ttieħdu, x'passi ħadu dawk il-banek li għalqu l-branches? Jiena, Hawnhekk Mario, ippermettili. Jiena l-ewwel nett ma għadtx illi għax hemm settur mhux profitable li armih, Dak ma kienx il-punt. Il-punt huwa illi bħal kollox fid-dinja, or f'istituzzjoni kompetittiva, or trid tanalizza kollox and you have to manage expectations għax l-expectations fuq il-banek Oħroġ il-għaġeb huma fenominali. Kieku kellna l-istess expectations fuq istituzzjonijiet oħra u anki fuq aspetti oħra tas-soċjetà tagħna in ġenerali, qed ngħid bħala bnedmin issa, mhux biss lokalment, Naħseb illi d-dinja tkun post aħjar if we challenge all aspects of our society to the same extent that we challenge banks. But, having said this, jiena ma nistax nitkellem x'ngħidlek x'għamel il-BOV, l-HSBC, l-APS u etc bħala passi, jiena nista' ngħidlek in ġenerali. U naf fiċ-ċert, għax jiena tkellimt mal-membri tagħna u tawni rendikont u qaluli aħna għamilna ċertu passi, aħna nagħtu kas is-semmiet hemm membru kellu għandu ħinijiet partikolari għall-anzjani, hemm membri oħrajn illi għandhom helplines speċifikament għall-anzjani jgħinuhom. Membru ieħor qal li aħna meta naraw xi ħadd qiegħed fil-kju għall-ATM u forsi għandu problemi, noħorġu ngħinuhom u nipprovaw nuruhom. Jiena naħseb il-prinċipji li qed iħaddnu l-membri u semmew ukoll ħafna mill-kelliema llum, L-ewwel nett naħseb financial literacy u edukazzjoni hija fundamentali. Iva, kif qal is-Sur Caraci, you can take a horse to water but you can't make it drink. Dejjem ħa jkollok persentaġġ illi iktar ma jgħaddi ż-żmien, għal raġunijiet ovvji, huwa jonqos, però dejjem qiegħed hemmhekk u dejjem se ssibu dak il-persentaġġ. u għalhekk importanti, u l-outreach tal-membri sar ma', kif għadna, tramite l-MBA u anki individwalment bħala membri ma' ċertu cohorts illi semmejna. It-teknoloġija, iva, naqbel miegħek, tista' tkun forsi daqsxejn user friendly, tista' tiġi Turik b'tali mod illi tgħin daqsxejn iżjed l-anzjan? Iva. U ngħidlek il-verità, bħala MBA, bdejna proċess internament ħalli naraw kif nistgħu l-membri noħorġu xi tip ta' direzzjoni u gwida sempliċi anki biex bniedem, nagħtu każ, juża ATM. Inaħħi daqsxejn din il-biża' tat-teknoloġija li hemm u teżisti, nammettuha u nafuha li hemm ħafna anzjani għandhom biża' tat-teknoloġija li mhix ġustifikata però m'intix se tikkonvinċihom sfortunatament u trid tipprova tgħinhom illi dan mhux se jiġri xejn hekk ħatidlek il-kard l-ATM ma ġara xejn la se jiġu għalik il-pulizija la se titlef il-flus mhux se jiġri jiġifieri irridu nkunu daqsxejn iżjed aperti u forsi iżjed konoxxenti ta' dawn il-ħtiġijiet. U nammetti, there is room for improvement. I can't beat about the bush, all right? Għalkemm nerġa' ngħid, il-membri jafuhom dawn l-affarijiet u qed jipprovaw naslu. Issemma punt ieħor li l-membri huma konxji ħafna u hemm membri li għandhom il-policies interni, ngħidlek il-maġġoranza, financial abuse of the elderly. Financial abuse of the elderly, iva. Naħseb irridu però noħolqu iżjed konoxxenza fuqha dil-ħaġa flimkien mal-awtoritajiet u naraw x'jista' jsir. Għax mhux faċli illi titfa' tipprova tidentifika financial abuse, mhix faċli. Kultant ovvjament ikun, imma fil-maġġoranza assoluta ċertu nies naħseb ikunu iżjed stużi u kultant huwa diffiċli anke meta tiġi tokkonfronta ma' l-anzjan innifsu. Le, hija ħassha kienet jgħinha, kienet qed tgħinni, dik għad tmur kull ġimgħa għall-bank tiġbidli l-flus u tihomli u dat-tip ta' affarijiet. Jiġifieri, Jiena nixtieq inkun nista' ngħidlek speċifikament kif il-membri x'għamlu, però nerġa' ngħidlek, ma nistax, m'iniex fil-libertà li ngħidlek għax ma nistax nagħmel reklama għall-ebda membru, però in ġenerali, in ġenerali, nista' nassigurak li hemm konoxxenzi, li ttieħdu passi fejn ikun hemm bżonn jittieħdu u li l-proċess mhuwiex wieħed komplut, Le, lest, daqshekk dan il-dassit huwa wieħed kontinwu u se nkomplu bħala membri, nassigura lil kulħadd, se nkomplu bħala membri naħdmu biex kemm jista' jkun, kemm jista' jkun, dawk li huma assultament ma jridux jixorbu mill-ilma li tipprovdilhom, naraw kif jistgħu jiġu akkomodati. Thank you, Carol. Wasalna fadlinna ħames minuti biss għal tmiem dan il-webinar u nixtieq nisma' forsi minn Victor, Cynthia u Mary min-naħa tagħkom x'tixtiequ taraw li jsir biex din is-sitwazzjoni timpruvja. Fil-qasir ħan nisma' mit-tlieta li intkom peress li. Jien li jinkwitani hija li. Nibda jiena? Ħadd kompli Mary, Viktor. Jien li inkwitani li nies li assolutament ma għandhomx il-mezz u ma jistawx imorru fiżikament il-bank jew forsi li ma għandhomx aċċess għal sistema diġitali, kif nistgħu ngħinuhom? Bil-fors, għax kif qed jgħid is-sur Gabarretta, nies li mhumiex kapaċi jużaw il-mezzi diġitali, bil-for aħna jiena nara li persuni akbar fleta bil-fors iridu jindew mill-banek. Issa jekk il-banek qed jgħalqu branches hemm banek ewlenin li għalqu il-branches tagħhom. Kif jistgħu persuni akbar fl-età li għandhom problema ta' mobilità, għandhom problema ta', ta visual impairment, eh, kif jistaw dawn jekk mhux ħajħallu il xi ħadd ieħor minn tal-familja jew xi kerer joħdilhom ħsieb il-finanzi tagħhom, kif jistaw dawn immorru jinqdew. X'qegħdin nagħmlu biex dawn in-nies vulnerabbli jkunu jistgħu jinqdew? U jekk hemm veru helpline, jekk għax is-Sur Gabaretta qal li hemm ċertu banek li għandhom helpline. Ma nistawx namlu iżjed għarfien fuq dan il-helpline li jeżisti dan il-helpline. Kien hemm żmien meta konna anke qed nitkellmu fuq mobile vans, biex anzjani jkunu jistgħu jużaw li ma jkunux jistgħu immorru il-bot immorru f'dawn il-mobile vans li jkunu imxerdin madwar Malta postijiet fejn ikunu jistgħu jolqtu nies anzjani. Eh, nistgħu naħdmu iżjed fuq dan l-affarijiet biex nies anzjani ma ninsewhomx ikunu jistgħu jinqdew bħal ħaddieħor. Thank you, Mary. Għandur fuq fu, uh, eh, Cynthia unħalli għall-axar il-Victor. Ladies first, Victor. um, Carol semma diversi inizjattivi li kollha kemm huma huma pożittivi. Um, Però naħseb li għalkemm huma sostituzzjonijiet differenti li jagħmlu l-policies tagħhom, naħseb għandu jkun hemm ċertu policies minimi li jagħmlu kull bank biex nies iktar vulnerabbli jiffaċilitawlhom il-proċess. U bl-ebda mod ma qed ngħidu kif qed l-ewwel inti li nżommu l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-internet banking jew whatever, però li jkun hemm option għall-persuni li m'għandhomx dal-aċċess li jkunu jistgħu jinqdew xorta. Xi ħadd fiċ-chat semma li almenu l-ġenerazzjonijiet futuri ħa jkunu iktar IT savvy. Naqbel, però x'ħa nagħmlu għal dawk il-persuni illum li mhumiex IT savvy? U dawk ma nistgħux ninsewhom. U hemm perspettiva oħra ta' din Sintja, illi vera il-ġenerazzjoni li illum għandha 30 sena Ħa tkun, jgħid is-Sefi. Però, kif għadna qabel ukoll, iktar ma inti tikber u iktar ma forsi teknoloġiji ġodda jiġu fis-seħħ, jafu wkoll jibqgħu lura, jiġifieri dejjem trid tagħmel catch up. Tajtlek klimek, sorry. La nikbru aħna ma jfissirx li ħankunu qegħdin naqbdu kaftu ta' kif ħajkun il-banking system dak iż-żmien. żmien. Dak iż-żmien eh, forsi l-electronic wallet ikun embedded f'subajk u kull ma tagħmel tuża subajk biex da. Pero kellu l-semma wkoll eh, policies fuq abbuż u naħseb li dik hija priorità li jkun hemm eh, policies across ehm, is-servizzi kollha li eh, ikun hemm highlighted fejn ikun hemm abbuż, jista' jkun hemm loki ta' abbuż, forsi transactions li mhumiex normali jew il-persuna. Mm. Minux rajt filmat fuq Facebook fil-qasir. U kien hemm dal-anzjan qed tiddeskrivi għaliex imur il-bank u mhux online għax il-bank hemm xi ħadd li jafu, xi ħadd li jiltaqa' miegħu on a regular basis U ħallini naħseb ħafna xed veru, aħna mmorru isek meta tmur sikwit fl-istess post isek tidra dik il-human relationship. U sfortunatament dik qed tinqata. Allura ċertu fej qabel l-anzjan kien imur il-bank u l-kaxxier ikun jafu, illum il-ġurnata tkun iktar diffiċli. Allura naħseb policies relatati ma' abbuż huma iktar importanti. Thank you, thank you Cynthia. Victor, l-aħħar kumment? L-appell tiegħi li sur Gabarretta huwa li l-banek jikkollaboraw aktar bejnietom fejn jitlu senior citizens. Semmejt inizjattiva li bank ħa illi dak li jkunu fil-kju fl-ewwel sija jiġu qabża, din tista' tiġi adottata faċilment minn banek oħra. Barra minn hekk, jiġifieri ġiet dawn ċertu standard practices jistgħu jiġu iwassalna. Illum it-teknoloġija ttina l-faċilità li anke l-banek jistgħu jaqdu sa ċertu punt klijenti senior citizens ta' banek oħra għax illum it-teknoloġija tippermetti dik. U għalhekk naħseb li wasal iż-żmien li l-banek fejn jitlu senior citizens joffru aktar servizzi anke lil senior citizens ta' bank ieħor. Għaliex? Għax at the end of the day, is-settur kollu bħal jigwadanja, dak hu l-appell tiegħi li fejn tista' l-NBA tippuxja biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-banek minn fejn jitlu s-senior citizens. Grazzi. Thank you, Victor. Um, wasanna allura għal-tmim ta' dan il-webinar, jina ma fadallix ħlief illi Nirringrazzja lill-panelists, nibda b'Mary Vella, Cynthia, Formosa, Victor Caraki u l-aħħar imma żgur mhux l-inqas il-Carol Gabarretta li llum kien naqra taħt pressjoni minni. Nirringrazzjakom kollha tal-parteċipazzjoni tagħkom. Eh, mingħajr ma, ma nqanqlu dawn id-dibattiti ma joħorġux ċerti dejat kif naħseb ħarġu wkoll ehm, biex aħna nkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Eh, grazzi lil kulħadd, eh, nawguralkom il-komplement tal-ġurnata tajb. Grazzi. Thank you. Thank you. Ciao.